Türkmen lukmançylygy, Hemme kişi hemme zady diňe öwmeli. Biz watandaşymyz Bahargülüň Türkmenistanda saglygy goraýyş baradaky beren gürrüňini size ýetirýäris. Howpsuzlyk sebäpli awtoryň ady üýtgedildi. Oglum çagalykdan bäri syrkawlaýar. Keselhanada bolanymyzda oňa gan goýdular. Şondan soň gepatit B keseline, ýagny sary kesele duçar boldy. Netijede gepatit B gepatit D öwrüldi. Üç ýaşynda oňa bagryň sirrozy diagnozy goýuldy we gormonlar bilen bejerilip başlandy. Her ýyl keselhanada bolup bejergi alýardy, ýöne üýtgeýän zat ýokdy. Temperaturasy wagtal-wagtal ýokarlanýar, agzyndan we burnundan gan akýar. Soňra lukmanlar maýyplyk derejesi üçin ýüz tutmagyň zerurdygyny aýtdylar. Emma komissiýada maňa, Bizde ýüzlerçe müň gepatit keseli bar we näme biz hemmesine maýyplyk bermelimi diýip jogap berdiler. Oglum harby ýaşyna ýetende, ony goşun gullugyna alyp gitmek islediler. Hudaýa şükür, harby geňeşiniň lukmany gowy hünärmen bolup çykdy. çykdy. Ol oglumy gözden geçirip, onuň goşuna kabul edilmek hukugy ýok diýdi. Ýyllaryň dowamynda synaglar hasam erbetleşdi. Diagnoz, bagryň sirrozy galdy. Aşgabat şäherine gitdik. Öz obamyzda hünärmenleriň bardygyny aýdyp, ogluma bejergi berilmedi. Oglumyň keseli bilen baglanyşykly ýurtda diňe bir gipatit däl, eýsem beýleki diagnozlar bilen kesellänleriň köp etdigini gördüm. Lukmanlaryň ukypsyzlygy sebäpli bejerilmeýän kesellerimiz gaty köp. Hünärmenler bilen maslahatlaşmak üçin oglumy daşary ýurda äkitmek isledim. Emma gyssagly kömek komissiýasyndan, Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek komissiýasy, rugsat alyp bolanok. Synanyşdyk, ýöne oglumdan üç müň dollar talap etdiler. Soňra häkimiýetleriň walýuta konwertasiýasy bolan hassalara kömek etmelidigini öwrendim, ýöne bu-da edilmeýär. Häzirki wagtda ejemem syrkaw, oňa-da bejergi gerek, ýöne Türkmenistanda bu başa barmaýar. Nesip bolsa Hudaýyň kömegi bilen oglumy, soňra ejemi çykarmak. Ýaşajy. Başga bir mysal, tanşym we aýaly geçen ýyl covid on dokuz bilen kesellediler. Olara köp mukdarda antibiotik bilen bejergi berildi we ikisi-de sagaldy. Ýöne bir tarapdan maýyp boldular. Alty aýdan soň adama bagryň sirozy diagnozy goýuldy. Diňe siroz keselini bejermek üçin dört müň dollar talap etdiler. Şeýle pullary nireden almaly? Maňa ynanyň, beýle adamlar köp. Meniň bir dostum bar, onuň böwrek ýetmezçiligi bar. Her hepde dializ prosedura edilýär. Täze böwrek göçürmegiň wagty geldi. Donor tapdylar. Ýerli hünärmenlere-de ynananoklar. Şonuň üçin ýollaryň açylmagyny garaşýarlar. Türkmenistanda Döwlet adam üçindir diýen şygar bar. Ýöne bu gury söz. Pandemiýadan öň Türkmenistany terk eden iň ýokary derejeli lukmanyň düşündirişi. Umuman, baryň sirozyndan öň gepatit başlamazlyk mümkin. Emma sarylama beýleki keseller bilen kesellänleri bejermekde daşary ýurtlarda ulanylýan zatlaryň köpüsi Türkmenistanda ýok. Birnäçe sebäplere görä, ýurduň ýapyklygy sebäpli, korrupsiýa we, elbetde, Arkadagyň, Gurbanguly Berdimuhamedow Saglyk ministrligine we ýurda köp ýyllap ýolbaşçylyk edenligi sebäpli, Lukmançylyk bilen baglanyşykly hemme zat biziň ýurdumyzda gadagan. Saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek baradaky teklip bolsa-da, kemçilikler barada gürleşmäge halkymyz ýok. Hemme kişi diňe hemme zady öwmeli.